Abusuafo, yɛma wo biako aba ɛde ba DKTV GH so ɛnɛ dua yi. Ɛbrɛ aso sɛ daakye ne kwaku ɛde nsɛm a ɛtɔɔ fam na wɔtwe twaa mu no ɛde bɛsom n'ahwɛfoɔ ɛne n'atiefoɔ ɛwɔ DKTV GH so. Ntɛntɛm so yɛbɔ awura mu na yɛbɔ awura mu ɛwɔ Ghana players a kɔpiem ɛwɔ amonone na yɛhwɛ sɛsɛ premiership English premiership a Ghana kuta players mako mako um, four a ɛnɛ Five koraa ne sa a na wɔakɔ piem wɔ English Premier League no mu a wɔbɛkyerɛ wɔn bɔberɛ this season a yɛbɛkae a Mohammed Kudus da so ara wɔ Tottenham, Fatawu Shaiku akɔ piem wɔ Ipswich, Ipswich Town, ɛna Antoine Semenyo da so wɔ Man City. Brandon Thomas Asante ne Caleb Rechi nso so wɔ Coventry City. A sɛ four players wei anaa five players wei ɛnɛ yɛhwɛ ne mu si season yi wɔbɛtumi abɔ wɔn mmɔden wɔ English Premier League no mu a yɛn nyinaa yɛhwɛ no mu antoɔ sɛ manya ɔsɛ ne role model player ɔhwɛ no sɛ ɛbɛhwɛ a player biara wɔ obi ɔhwɛ no ɛde ɛbɔ ne bɔɔl ɔsɛ ɔno deɛ ne role model a ɛɛ eh, wahwɛ na monitor na ayɛ um, Anthony Yeboah Tony Yeboah yɛ gola Tony Yeboah na yɛ obi a antoɔ sɛ manya ɔsɛ ɔtaa ɛhwɛ no paa anaasɛ ɔhwɛ no ɛde ɛbɔ ne bɔɔl ɛnso so ɛwɔ hɔnom ɛbɛka kyerɛ mmerɛ bi sɛ Carlos Queiroz se sɛ sii ara deɛ sɛ ɛhia no a aban no betua n'assistant na ɔbɛfa wɔn nyinaa aban na ebetua wɔn ka. As I say, deɛ di deɛ di ma den ɛne sika a wɔregye no ɛnyɛ asɛm ketewa nti sɛ ama GFA mpanimfoɔ uh, apɔs kakra wɔn ahold on a wɔn hwɛ anim sɛ even September yi international break ɛbɛkɔ so a Ghana bɛbɔ fɛnde match no wɔn hwɛ anim sɛ Desmond Ofɛ ɛbɛtumi ahwɛ na watoto nneɛma saa na wɔn gu so a wɔn pɛ coach foforɔ ama na bɛfa the senior national team the Black Stars no Gyefie ne sɛ nka ma obiara so nte sɛ ɔma clear all the Ghana Premier League referees allowances no nyinaa 2025, 2026 no a atwa mu no ɔma clear all the arrears no nyinaa afiri wɔn. Niger foɔ a request sɛ nka wɔn pɛ sɛ wɔn use Accra Sports Stadium de bɔ wɔn Cup of Nations qualify ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri wɔn nso so ɛrebae. Brahim Tanko a ɔyɛ coach de ma Midyama de abɛto dwa sɛ. The senior next meeting the blaster adwuma no abɛtɔ no sɛ mpanimfoɔ frɛ no na all the stakeholders no nyinaa kɔ abɛnkurom se afei deɛ wɔmmɛfa dwumadie no a wɔayɛ krado sɛ wɔkɔ akɔfa the senior national team the blasters wɔyɛ Ibrahim Tanko a wɔyɛ coach ɛde ma media ma nso na ɛde saa nsɛm yi ato dwa Berekum Chelseafoɔ president a yɛfrɛ no Bernard Amofa Gyantoa ɛde abɛto dwa sɛ to manage Ghana Premier League club no ɛnna fam wɔse nkuta over bɛyɛ 300,000 dollars a wontumi nkita for a a a team for a season ɛno nso ne nsɛm a ɔpanin ɛde ato dwa nso so ɛwɔ hɔnom nsɛm a ɛwɔ ba deɛ so paa a sisi a yɛkasa deɛ se gfa ɛde coach otu ado former coach de ma de senior national team de black stars wɔn de ne ka over one million dollars a ɛnyɛ asɛm ketewa a ɔpanin ɛboaboa no ho sɛ ɔde bɛkɔ fifa na fifa agye ne sika ɛde ama no ɛno nso nsɛm efiri wɔn nso so ba gyogya firi yɛ si wɔn deɛ Saa tɛɛtɛɛm no a nkorɔfoɔ repɛ de ama Keto-Kreku no deɛ wɔn a wɔnnya adwene na ɛmma so nnɛ ɛmma so kyena. Wɔn deɛ wɔhwɛ sɛ wɔhwehwɛ sɛ wɔbɛnya new FA president ɛno ne nsɛm a George Afriyie nso so de ato dwa. Asante Kɔtɔkɔ akɔ akɔ pie ma wɔnka abɔnten so a 26 man squad a wɔn gu so ɛyɛ pre-season ɛnyɛ dendendendenden nso so ɛwɔ hɔ nom a before wɔn bɛkɔ no wɔn ne players bi wɔn drop players bi ɛwɔ fie. Players bi te sɛ Emmanuel Antwi, Saka Dawuda, Prince Badu, Azic Minta, Johnson Oppong ne Zakaria Fuseni, wɔn drɔpoo mu wɔ fie. Saka, Saka Dauda deɛ no deɛ, wɔn se ne form no ade po kakra a ɛsɛ sɛ na ɛnyɛ up to Kɔtɔkɔ standard nti wɔne Kɔtɔkɔ Under 20 no nkɔ so anyɛ training so wɔn gu so ɔnyɛ team bi ankɔ deɛ a wɔbɛkɔ so ane Kɔtɔkɔ Under 20 no na ayɛ training wɔ hɔ no yɛ Saka ɛyɛ preparation na Stanley Menzo a ɔyɛ technical director de nsɛm bebree ato dwa wɔsi in fact mmerɛ a wɔbɛpie mu wɔadakɔgye akyene no wɔayɛ disappointed because how a wɔsi ɛte kɔtɔkɔ ɛfa yɛ kɔtɔkɔ history kɔtɔkɔ records ɛne kɔtɔkɔ si yɛ big ɛwɔ Africa no nneɛma a wɔbɛhu no wɔadakɔgye akyene no wɔayɛ very disa disappointed hu sɛ nneɛma ɛhɔ no ɛnsɛ mfata sɛ yɛka sɛ kɔtɔkɔ deɛ ni a na in fact na ɛyɛ awerɛhosɛm but ɔse deɛ wabɛto no saa na ɔno deɛ deɛ ɔbɛka ne sɛ ɛsɛ sɛ ɔmpɛfɔme ɛsiane sɛ ɛno ne adeɛ a fans no nyinaa ɛrehwɛ ne mu sɛ ɛsɛ sɛ ɔmpɛfɔme nti ɔmo sɛ ɔmo wɔ adwuma yɛ yie papaapa ɛno nsɛm ɔpani ade ato dwa nso so ɛwɔ hɔ nom a ɔtoa so a wɔse sisi ɔmo hia quality players quality players ɔmo nso kuta the right mindset ɛne professionalism aha wɔse sɛ wɔntumi amiti saa standard wei a ɛnneɛ ɛkwan no wɔ anim, wɔbɛtumi ama wafiri team no mu ɛne nsɛm a ɔpanin nso de ato dwa nso so wɔ hɔnom saa nso na eh, branch and partnership manager ɛfɛn David Obeng Nyako nso so de nsɛm bebree abɛto dwa sɛ sisi yɛ deɛ woyɛ kɔtɔkɔ player sɛ woyɛ video wokɔ tiktok live sɛ team no ma ɔkwan sɛ kɔyɛ saa nneɛma no a ɛni kwan sɛ wokɔ ɛsɛ de abande wɔ mo sɛ wobɛtumi apostu social media ne ade ɛyɛ sɛ team no ma go ahead team no ma permission club no ma permission sɛ na watumi ayɛ saa deɛ ɔsɛ wei nyinaa no wɔn pɛ sɛ board no sɛ wɔn de protect the image of Asante Kotoko ɛhɛn sɛ bia wɔn betumi protect the image of Korobea kuma Asante Kotoko sisi yɛ kasa yɛ sɛ Richard uh, Buadu Agadas wɔwie ne Medigas ɛwɔ Kotoko a wɔpɛ sɛ wɔsan ɛba the second coming sisi yɛ kasa yi venue so a GFA approve sɛ aka up and coming season ɛbɛbɔ yi yɛbɛtumi asi akan wɔ hɔ yɛ Ali Muhammad Sports Stadium wɔ Tamale, Accra Sports Stadium, University of Ghana Sports Stadium Legon, Dawns Park, Biribiani, Nsɛnkyire Sports Arena, Samanboy, TNA Sports Stadium, Tarkwa, Nana Fosu Gyeaboɔ, Bekyem, AK Second Sports Arena, Basakɛ, Tuba Astrotef, Golden City Park, Berekum, Baba Yara Sports Stadium, Kumasi, Pandow Sports Stadium, Nana Boa Madaako the Second Park, Kukurantumi na Linkley Sports Stadium wɔ Boase. These are the venues a ɛnnɛ yi GFA no agye atom sɛ yɛbɛtumi asi akan this season wɔ Ghana Premier League no mu nso so. Nti wobɛhwɛ a Kɔtɔkɔ first match against Debibi United yɛntumi nkɔ kurom hɔ nkɔbɔ wɔ match no hɔ. Ɛsiane sɛ wɔn paaki wɔn yi so no GFA no antumi anpuvu a wɔn ntom hɔ akɔpie mu wɔ Berekum. Golden City Park Berekum, ɛhɔ na Debibi United abɛsi n'akan nti hɔ na kɔtɔkɔ first match against Debibi no ɛbɛkɔ so nso nso ɛwɔ hɔ nom. Eric Tickler hyia players a na ɔtu wɔn fo bebree. Ɛnsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ ɛyɛ den sɛ wobɛtumi abɛyɛ successful in life but ɛnyɛ den nkyɛn sɛ wayɛ successful awie no o maintain saa um, stage no saa level of successfulness no ɔse ɛnyɛ den nkyɛn saa asɛm no ne nsɛm a ɔpani nso ɛde ato dwa wobɛka danlal ibrahim yɛbreki ne sɛ danlal ɛgu so a ne kɔtɔkɔ ɛyɛ training basisi a yɛka sɛ wɔnhyɛ sa nsi so sɛ wɔsan contract ɛde ama asante kɔtɔkɔ danlal ɛgu so a ɛyɛ training wɔde korɔ bia asante kɔtɔkɔ but wɔnya nsan contract biara ɛno so nsɛm a ɛfiri wɔn so so ɛbae yɛhwɛ players a nnɛ wɔn akɔpie mu ha so fo seven players seven new players a first wɔ Abdulaziz, Mustapha Yakubu, Alex Banso, eh, Manuel Osei-Jan, Rockson Kyeremɛ, deɛ ɛdi kankan no Caleb Cranton ɛna Frimpong Djau, these are seven players a nnɛ Hasselhoff atumi asan wɔn mo. Hasselhoff hɔ no a wɔn asan atwe wɔn ho afiri top four no a ɛbɛkɔ so this season ɛsiane sɛ wɔn hu ne sɛ top four time na ɛde bɔ top four no ɛne wɔn population no abɛhyia nti wɔn ka sɛ wɔn ɛbɔ tɔfoɔ no a ɛbɛha adwene yie papaapa nti sɛ ɛkasa deɛ House of Reps sɛ tɔfoɔ no nya adeɛ sɛ wɔn ɛbɛbɔ nti sɛ tɔfoɔ no wɔn firi mu no ɛsɛ ɛfiri no areplace FC Samatex sɛ wɔn ɛmɛhyɛ House of Reps anan a wɔn ɛbɔ tɔfoɔ no nso so ɛwɔ hɔ nom James Osei Brown a ne wɔyɛ Asante Kɔtɔkɔ bɔ chairman ɛde abɛto dwa sɛ sɛ wɔyɛ kɔtɔkɔ player na ne wɔyɛ bɔ kɔtɔkɔ a count yourself sɛ woyɛ very lucky ahaa because ɛnyɛ easy sɛ wobɛnya kotoko na wabɔ na nnɛ no um, changes bebree ɛba changes bebree ɛba na woyere ho so a wobɛtumi abenefite mmɔ paa uh, Elsa Samoa Makwɛkwɛ yɛbɛka former player de ma Asante Kotoko striker ɛde ma Brikum Asena yɛbɛka obesi aka de ma Kotoko ɛnsɛm a wɔka nyina ne sɛ sɛ wobɔ Kotoko a yɛ a na opportunities bebree ɛna ɛba w'akoa mu nti woyɛ player na sɛ wɔbɔ kɔtɔkɔ sisi ɛyɛ a wɔsɛ bɔ efiri w'akoma mu nyinaa na kun ho ma kɔtɔkɔ no na ɛso ɛbɛba mfaso ama ɔdaakye wei na mpanimfoɔ kɔ hyia sports council ɛwɔ akra sɛ baba ara sports stadium no ne ne ne ne maintenance sɛm sɛm no ɛna ɛwɔ fam nti wɔn mo wɔn de season wei deɛ wɔn kɔ all out sɛ bɛyɛ a baba ara sports stadium bɛkɔ so agyina ne nan so a abere na abere no biara no pitch no ɛbɛyɛ conducive for any football game ɛno nso ne nsɛm a ɔmpanin de ato dwa nso so ɛwɔ hɔ nom ɔduru safo se sesiɛ yi a yɛkasa yi deɛ um, black stars mpanimfoɔ ɛsinia national team ɛgu so a ɛrepɛ coach ɛsiane sɛ ɔma ntumi ammiti carlos coros ne di manse no nso so ɛwɔ hɔ dankoe se yɛmfa nto obi anim sɛ ɔsua nyina na ɔsopɔtoo asante kɔtɔkɔ nti mmerɛ bi bae koraa na nka ɔpɛ sɛ ɔfiri hasofok ɛba kɔtɔkɔ but na ɛyɛ den esiane sɛ sɛdeɛ na eh, House of Supporters bi nsɛm a wɔkeka nti na ɛma ehu kakra bɔɔ no. Basila no de kɔtɔkɔ no da so wɔ ne mu. Daniel Kofi kyerɛ ɛsɛ sɛ yɛka sɛ wakɔ wakɔsan um, contract de ama second uh, division club bi a ɛwɔ Germany a yɛfrɛ no Club Osnabrück a seesei ara deɛ ɛhɔ na ɛnnɛ Daniel Kofi Kyerɛ nso so de ne tam akɔ akɔbɔ. Bashir Hayford se wɔn deɛ ɔhunui sɛ Ghana ha no yɛn mpanimfoɔ no bi local coaches no nso wɔn bu wɔn animtia kakra ɛsiane sɛ wɔn nyinaa kuta certificate but wɔn nhunu deɛ nti a wɔn pɛ coach a wɔn de wɔn ani hwɛ baabi foforɔ na wɔn agya wɔn local coaches no wɔ ha no ɛne asɛm a wɔn panin nso so adi ato dwa nso so ɛwɔ no so far CAF a na ɔse major tournaments yɛ bɛkɔ so wɔ host nations no nyinaa sese so fo ɔse 2026 eh, caf super cup no ɛbɛkɔ so wɔ south africa saa nso na ɔse 2027 nso so under 20 afcon no nso so no under 23 afcon no ɛbɛkɔ so wɔ egypt ɛna under 20 afcon 2027 nso ghana na ɛbɛhosti ɛna 2027 na under 17 afcon no nso so no Morocco na ɛbɛ hosti nso so wɔ hɔ no. Makɔ ɛkɔ sɛ wayɛ ready, ɔnya retire o. Ghana Premier League no, eh, wayɛ ready sɛ o team bi ɔbɛsan ne bia no ɔbɛba abɛbɔ no. Ɔba nso so a, ɔhɔ ɔvɛm sɛ ɔbɛtumi agye goal king nso so wɔ hɔ no. Ah, aha na ɛbere bɛma daakye ne kwaku kwan mɔde mu asi wɔ DKTV GH so. Woba so na nyɛ subscribe a, subscribe wɔ video no ase. Share video no, send ma afoforɔ na ɔmo so nte nsɛm a ɛretwa gu wɔ Ghana football mu. Until then, stay focused and stay blessed. I love you all. Bye bye.